Salam aleykum vatandaşlar. Habaryňyz bardyr. Iň soň Russiýa döwletinden biziň grajdan aktiwistimiz Mälikberdi Allamuradowy Türkmenistan hökümeti bir şekilde alyp gaçyp Türkmenistana alyp gidende soňky gelen habarlara görä Mälik Mälikberdi Allamuradowy galp aýyplamalar bilen e, türmä basypdyrlar. we ondan öň hem giden Maksat Baýmyradow, Röwşen Kylyçow, Döwran Imamow we beýleki aktiwistlere da aýny aýny ýagdaý, şo bir ýagdaýda türmä basypdyrlar diýip eşitdik we köp sanly habar gelýär. Aýtjak bolýan zadym watandaşlar, bu aktiwistleriň hemmesi e, konstitusion haklaryny talap etdiler, halkyň hakyny goradylar, adam hukuklaryny goradylar. Olary bu ýagdaýda hiç kimden habarsyz, galp aýyplama bildirip türmä basmaklyklaryny hiç bir şekilde kabul edemzok. Beýleki watandaşlarymyz ýaly aktiwistleriň hem öz ýurdunda pikrini erkin beýan edip, azat bir ýagdaýda, azat bir şekilde ýaşamaga ählisiniň hukugy bar. Türkmenistan hökümetiniň edýän bikanunçylyklaryny bu güne çenli kabul etmedik. Mundan soňam aktivistlere garşy edýän bikanunçylyklaryny da kabul edemizok. Olar eýesiz däl. Soňky wagtlar köp aktivistlere her aýyplamalary bildirip Türkmenistana alyp gitmek üçin elinden geleni edip oturýarlar. Biz eýesiz däl. Biz Türkmenistan halkynyň we aktiwistleriň we beýleki syýasy tussaglaryň elimizden geleni çenli hakyny goramaga we talap etmäge dowam ederis. Syýasy tussaglara, şol bir sanda aktiwistlere azatlyk talap edýäris. Salam watandaşlar, Türkmenistan watandaşlary, siz hemmäňize salam aleýkum. Şu taýda Türkmenistan režimine ýüzlenmek isleýärin. Mälikberdi Allamyradowy Türkmenistana äkidip, huligançylyk bilen aýyplap, Türkmenistanda etmedik işlerini, etmedik ýöntemeleri üstüne ýükläp türmä basanlar üçin Türkmenistanyň edýän legalny işlerini we kanuna uýmadyk jezalary bilen Mälikberdi Allahmyradow doganymyzy türmä basany üçin Türkmenistan hökümetine ýüzlenmek isleýärin. Türkmenistan hökümeti Serdar Berdimuhamedow, Gurbanguly Berdimuhamedow, Mälikberdi Allahmyradowy günäsiz ýere türmä basanyňyz üçin, özgürligini alyp goýanyňyz üçin Mälikberdi Allahmyradowa azatlyk isleýäris. Siziňem azatlygyňyzy bermegiňizi talap edýäris. Bu bir talapdyr. Eger talaby ýerine ýetirmedigiňiz takdirde siziňem garşyňyza bu halk bilen Türkmenistan diktator režiminiň arasynda bir informasion uruş diýip pikir edibermeli. Häzirem bolup oturan zat. Garşylygynam sizi-de illaki almaly bolýaňyz. Bir gün bu halkyň eline-de taýagyňam iki ujy bardyr. O taýak halkyňam eline geçer. O galam halkyňam eline geçer, sizem aýny şekilde jezasyny çekersiňiz. Onuň üçin Mälikberdi Allamyradowa azatlygy talap edýäris. Men Türkmenistanyň raýaty Alişer Zaýnullin, men garaşsyz aktiwist. Biz Mälikberdi Allamyradowyň Russiýa Federasiýasyndan Türkmenistanyň Mhme gullugynly gullugy tarapyndan alnyp Türkmenistana getirilendigini bilýäs we şoňa şu wagt bir jenaýat işi gozgalyldy. Edil biriniň elini döwen ýalak edip, birini uran ýalak edip kamera zada çekilipdir. Biz o zatlaryň hiç birine ynanamyzok. Siziň her bir ädýän ädimiňizden habarymyz bar. Şonuň üçin Mälikberdi dostumyza azatlyk dileýäs, hatda talap edýäs we bütin syýasy tussaglara azatlyk talap edýäs. Biz siziň hiç bir aýdan zadyňyza ynanmaýas, biz dostumyzy gowy tanaýas we şu wagt watandaşlar näme edilmegine synanyşylýar Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan. Her bir dogry gürlän we Türkmenistanyň azatlygy üçin, halkynyň baýamagy üçin, asawdalygy üçin we dünýäde bir özgerişliklere beslenýän bir ýurt bolmasy üçin göreşýän her bir adamy şeýdip birini urdy ýa-da maşenikçilik etdi ýa-da bolmasa Ýene şoňa meňzeş bir topar gurmaja jenaýat işini gozgap, şeýdip basýarlar. Şonuň üçin biz aldyryş etmäliň we hemmämiz birlikde göreşmäne dowam edeliň. Salam aleýk watandaşlar geç ýagşy hemmäňize. Bilýärsiňiz Russiýa döwletinde bizim aktiwistimiz Mälik Allamuradow

Mälik Allamyradowa azatlyk talap edýär. Biz aktiwistler özümiz gowy bilýäs Russiýa döwletinden Mälik Allaberdiýewi gaçyryp Türkmenistana äkitdiler. Mälik Allaberdiýewi azatlyk talap edýäs we oňa bir süri jenaýatlar fabrikowat edendirsiňiz onam bilýäs.

Russiýa döwletinden aktiwistimiz, student oglanymyz Melkberdi Allamyradowy bikanun ýagdaýda Türkmenistana göterip, ony türmä dykdylar. Ondan başga-da Türkiýeden Farhat Memankulyýew, e, Maksat Baýmuradow, e, Döwran Imamow, Röwşen Kylyjow ýaly aktiwistlerimizi bikanun ýagdaýda Türkmenistana göterip hapysa atdylar. Her her dürli töhmetler atarak hapysa atyldy. Syýasy tutsaklara we aktiwistlere azatlyk, Türkmenistan halkyna azatlyk, her bir Türkmenistan halky kendi hak-hukugyny soramaga haky bar. Halk diýmek Watan diýmek Watan diýmek halk diýmekdir. Essalawmaleýkum hormatly watandaşlar men şu wideoda Türkmenistan hökümetine ýüzlenmek isleýän. Türkmenistan hökümeti her näçe dialoga gelmeseňizde gizlin saklamak üçin näçe jan etseňizde biz bilýäs Russiýa Federasiýasyndan aktiwist egindeşimiz Mälikberdi Allamyradow gaçyryldy, alnyp gaçyldy. Häzirki wagt Türkmenistanda. Oba biz bilýäris. Indi size şuny ýaly ýüzlenmän. Birinji nobatda Mäligiň jenaýaty näme? Näme jenaýat etdi Rossiýadan adam gaçyryp Türkmenistana äkider ýaly? Studentleriň o iberilen studentler üçin niýetlenip iberilen pullaryň az möçberdeligini, ýetmeýänligi, studentleriň ejir çekýänligini dile getirip, aýdyp bileni üçin, ýagny piket edeni üçin gözüňize ýakmadymy? Hawa. Ruslaryň bir sözi bar, Netu çloweka, netu problem. Şo görkezilen problema, kemçilik, döwletiň kemçiligi. Şony düzetmegiň ýerine, şol adamy ýok etmegiň ugruna çykýaňyz. Hawa şol gürlemeli däl. Hawa şony ýitirim etmeli. Barsa gelmez ugratmaly gepiň gysgasy. Hawa bu taýda kanun bozýan kim? Hak hukugyny soraýan aktiwistlermi ýa-da adamy ýitirip goýbermäne hawa eli barýan hökümet günäkärmi? Konstitusiýany alsak Türkmenistanyň her bir raýaty oa informasiýaly bolmaga oa maglumatly bolmaga haky bar. Näme üçin hatda öz kakasy bilenok oglunyň nirdeligini. Hany Türkmenistan demokratik döwlet, dünýewi döwlet. Oa demokratik dünýewi döwletde şeýle zatlar amala aşmalymy? Bul masgaraçylyk dälmi bul bolup oturan zatlar? Şol problemany düzeltmegiň ugruna çykman, hawa, şunuň özüni ýok etsek, hawa, hiç kim näme etmez. Şo bahana bilen beýlekilerem gorkar, hä, muny aldylar, ertir menem almaklary mümkin, hawa, men mundan beýläk sesimi çykarmaýyn diýip pikir edýänsiňiz. Ýok, ýalňyşýaňyz. Ozalky eden etdilikleriňiziň subutnamasy-da ine dur, taýda unudar diýip pikir etmäň. Türkmenistan hökümeti. Mälige azat ediň. Mälikde günä ýok. Hak-hukugyny talap etdi. Demokratik ýurtda hak-hukugy talap etmek bul normal zat. Bi kanun däl. Ýa siz konstitusiýa boýunça hereket etmeýäňizmi ýa konstitusiýa diňe bir görkezme esbap, eksponat üçin ýazylan zatmy? O konstitusiýamyz bar ýöne biz öz bilenimizi etýäs we öz bilenimize görä hereket ederis şeýdip ýok ederis diýip oňa daýanýaňyzmy emma unutmaň unutmaň düýeden uly pil bar diýýär we türkmenistan hökümetinden uly oba dünýä guramalary bar halkyň güýji bar. Bu eden-etdilik haçana çenli dowam etjek? Mälige azat ediň. Mälige azatlyk talap etýäs. Mälikberdi Allamyradowa Azatlyk Türkmenistan hökümeti. Sag boluň watandaşlar.